Әссәләмә галәйкүм, мөхтәрәм телевизор караучы дусларыбыз. Сез НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Биредә сәләтле катнашучыларыбыз үзара көч сынаша, сез аларга үзегезнең бәягезне бирәсез. Эфирда Ильяс Шәяхмәтов һәм без башлыйбыз. Хәлим абый, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез, кәефегез ничек? Рәхмәт, кәефләр әйбәт, үзегезгә шулай теләп. Бик яхшы, рәхмәт. Безнең тапшыруыбызга ничек килергә булдыгыз? Сезнең тапшыруга шулай утырганда, дуслар, әйдә, син дә барып кара әле дип тәкъдим ясадылар да, шуннан мин сездә. Ә, димәк, дусларыгызга инде рәхмәт әйтергә кирәк алай булгач. Әйтеп китәбез әйе. Аларга сәлам җибәрәбез. Димәк, сез дә алар да тапшыруыбызны карап барасыз? Карап барабыз көндәлек. Безнең тапшыруыбыз да инде гармунчылар күп булды. Сезнең гармунда монда юкка тормыйдыр. Матурлык өчен э, Ну, әз- Кат- уйнаштыргалыйбыз гармунда. катнашучыларыбызны ничек бәялисез? Бик әйбәт бәялим. Әйбәт уйнаучылар булды бик күп. Әйе, э, Илгизәр абый Илгизәр килгән абый безгә. килгән иде, Флюр абый үзенең иптәшләре белән. Аның ансамблендә уйнаучылар да әйбәт уйныйлар. Рәхмәт, рәхмәт. Э, хәзер инде сез э, көндәш буласыз аларның. Шулай булып чыга инде. Э, Болай гына. Әйдәгез, үзегез турында сөйләп китегез әле тулырак. Үзем турында мин тумышым буенча Саба районы Кече Шыңар авылыннан 1956 елның 14 октябрендә туганмын. 8 еллык мәктәпне анда бетердем. Аннары беткәч киткән идем Казанга, токарлыкка укырга кердем. Ул Шамада кайттым авылга. Фермада эшләдем бер ел. Кичке мәктәптә укыдым да, 10 классны бетердем рус мәктәбендә. Шунда укыганда гармонда уйнагач, культура йортына мине эшкә алырга тәкъдим иттеләр. Ну, эшкә кердем шунда. Мәдәният йортына. Мәдәният йортына инде элек культура йорты аталар, хәзер мәдәният йорты. Анда художество җитәкче булып эшләдем. Аннары инде культура институтына кергән идем тоже. Бетерә алмадым, ташладым. Анда ничә ел укыдыгыз соң? Анда бер генә ел. Киттек Казахстанга, Казахстанда булып кайттык, аннан монда кайттык. Монда кайткач, шул аларны ташлагач, инде энергостроительный техникум иде элек. Аны бетереп, медсанчасть э, элеккеге химиянең больницасына эшкә кердем, механик булып. Анда эшләдем. Аннары аннан киттем, гарант предприятиесендә эшләдем. Аннан ПТП Шул уңайдан. Һәм лаеклы ялга сез инде Лаеклы ялга мин уже сөт комбинатыннан чыктым. Аһа. Анда да шул эш буенча. Бөтен җирдә үзегезне сынап карадыгыз. Үзегезне, әйе, күп җирләрдә эшләргә туры килде. Әйе. Ярар, хезмәт юлыгыз аңлашылды. Гаилә, гаилә хәлегезне? Гаилә хәлем, үзем өйләнгән. 44 ел торабыз, ике кызыбыз бар. Сөбханалла. Алты гына оныгыбыз бар. Алты гына. Сәлам җибәрәбез туганнарыгызга. Туганнарга, оныкларга. Кызларыгызга, хатыныгызга. Ерар, гармунга әйләнеп кайтсак, мин гармунда уйный идем дип кенә сөйләп киттегез. Менә ничек уйный башладыгыз? Гармунга ничек ничек? Танышуыгыз ничек булды сезнең гармун белән? Минем әти уйныйдыр, шуннан килгәндер инде. Ничектер, 8 яшьтә, 9 яшьтә мин аны тота башладым да, шуннан әкренләп китте инде. Шуннан уйнай уйныйм инде. Димәк, үзлектән уйный башладыгыз, әтигездән карап. Белмим, әти үзе әйтте, гармон әнә уйна, өйрән. Ә башка туганнарыгыз да уйныйдыр име? Я, мәсәлән, сезгә генә күчтеме шул сәләт? Юк, әтинең абыйсы уйныйдыр, я. А. Аның малы, ул малай уйныйдыр, я. Алар инде мәрхүмнәр. Урыннарыгыз мактаулы булсын. Сезгә шушы гармонда уйнау баштан ук ошады, димәк? Әйе. Бәле, бала чактан ук. Бала чактан ук шуннан киттем. Бүгенге көнгә кадәр кулыгыздан төшми димәк. Ну, тоткалыйм инде. Ә менә бу гармунга карап торасың, бу теге гаебе дип әйтмәү әйтү түгел, ләкин менә музей экспонаты сыман гармун бит инде алар э, һәрберсе э, үзләре бер байлык, үзләре бер маҗара хәлләр, менә сезнең дә гармуныгыз дөнья күргән гармунга ошаган. Менә аның тарихын сөйләп китегез әле. Ничек килеп эләкте сезгә? Бу монда инде корпусы әти гармуны, ә эчләре инде үзем алыштырдым. Бу димәк, нәкъ сезнең әтиегезнең гармуны? Әйе, әтинең гармуны, Беларусь дигән гармун бу. Бу сезгә бик кадерле гармун инде, Айса. Бик кадерле гармун бу. Әйе. Ә, әле, димәк, сез э, гармуннарны да ясыйсыз, ясый беләсез? Юк, юк, мин теге икенче гармуннан алып эшләрен генә алыштыра алам. Ул шундый гармун идеме соң? Әйе, шундый гармун. Ә, ярар, барыбер зур эш бу. Кем Э, гармонны күз алдына китермәгән кеше эчендә нәрсәләр бар икәнен күз алдына китермәгән кеше аны бик четерекләй бер ул четерекләй анда нәрсә генә юк аның эчендә бар анда э, ярар әйдәгез э, уйнап та бирегез инде алайса ярар инде хәзер бер татар халык көе кошлар кебекне уйнап узам әйдәгез

Афәрин. Э, тавышы бик яхшы әле бу гармонның. Тавышы әйбәт. Моңа инде ничә ел санап карасаң бу гармон? Моңа гармонга 48 еллаптыр, 49 еллар. Әйе. Шәп, шәп. Әле һаман һаман уйный. Э, шулай да гармонны э, менә гармончылар ничек әйтә, бер урында уйнатмыйча эшсез бастырып торсаң, ул бозыла диләр. Бер сүт, ансы бозыла. Урамнан машина сыман. Машина сыман урамнан алып кергәч тә әзрәк җылыда тотып шуннан уйнап китәр. Димәк, сез дә инде моны тузанга батырып тормыйча һәрвакыт уйнап торасыз? Тоткалыйм, тоткалыйм. Хәзер өйдә лаеклы ялда. Бәйрәмнәрдә ничек? Магнитофон кушасызмы, сез уйныйсызмы? Мин уйныйдырым, хәзер инде бәйрәмнәр бетте. Алай элеккечә зурлап очрашулар юк.

Музыка ярату сәләте күчмәдеме беренче? Олы кыз уйный, пианинода уйный. Музыкальный мәктәпне бетерде, алга таба китмәде. Ул пианинода уйный. Шулай да күңелендә булган димәк, әйеме? Әйе, әйе. Э, Хәлим абый, әйдәгез, сезнең бит әле җырлаганыгызны да беләбез. Бәлки җырлап та бирерсез безгә? Бер җыр җыр, аллайса. Бу көннәрдә безнең автомобиль транспорты һәм юл хуҗалыгы хезмәтчәннәре көне бәйрәм ителә. Шуларга багышлап Тәгәрмәчләр җырын җырлап китәм. Мөмкинлектән файдаланып әйдәгез әле барлык автомобиль йөртүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Юлларда сак булыгыз, бары тик иминлек булсын сезнең каршыгызда. Шулай булсын бөтенебезгә дә.

рәхмәт бик зур шундый э, иҗади бүләк өчен ә безнең э, тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идегез нәрсә теләр идегез безнең тамашачыларга тамашачыларга иң беренче сәламәтлек

Сәләтеңне яшереп яткырма. Син дә тапшыруыбызга катнашырга кил. Моның өчен Instagram социаль челтәрендәге NTR Татар Live аккаунтына кереп, гариза калдырырга кирәк. Без сине көтәбез. Ә бүгенгә менә шулар. Эфирда Илья Шәяхмәтов иде.